Ukrain tarafı Zolote Dört qasabasında ordu ve tehnikanıñ keri çekilmesini yekinledi. Esnas üç kün devam etti. Endi mevziler ve inşaatlarnıñ sökülüvi başlaycaq, bu aqta Birleşken quvetler ştabı bildirdi. Bunıñ yapmasına otuz kün berildi. Bundan soñ Avropada İşbirlik ve Telükesizlik Teşkilâtınıñ közeticileri eki taraf nasıl etip ordularını çekkenini teşkilecek, Al-azırda Zolotoye dört qasabasında ise sayısı arttırılğan polis patrulleri ve milliy gvardiyalar uquqiy nizamnı qorçalay, dep bildirdi Andrey Zagorodnük. Soqaqlarda gece-kündüz caya ve köçüci polis taqımları buluna. Bunıñ ile qanun qoruyıcılar bütün vaqıt yerli sakinlernen laf etişe. Arın izoletasında qasabanıñ kiriş-çıqış noqtaları, bundan soñ Donetsk vilâyetiniñ Petrovskiy qasabasında quvetler keri çekilmek kerek.
Kerçekten silâ qullanuvı oldı ve biz Petrovskiy hasabasında ordu ve tehnika keri çekilmesiniñ tarihı ğayrıdan baqıp çıqılacağını bekleymiz. Künni deñiştirecekmiz, çünki silâ qullanılğan soñ yedi kün keçkenini bekleymiz, soñki sefer ateş oktâbrniñ otuzında açılğan edi.
Petrovske ve Zolte dört qasabalarında sıñırnen ayırılğan yoldan ordu keri çekilmesi aqqında oktâbrniñ birinde Minskte üç taraflı kontakt gruppası añlaştı. Bu Normand dörtü sammiti keçirilmesiniñ şartlarından biridir. Bugünden basla rus işğalcileri tınçlıq rejimini eki kere bozdı, provokatsiyalar Donetsk vilâyetinde oldı, bu aqta ukrain Mudafaa nazirligi bildire. Yarım saat devamında granata açqıç ve qurşun atqıç ateşine boyevikler Svetlodarskiye civarındaki Luhanskiye qasabasını tuttı. Bunıñ ile granata atqıç ateşi astında Novohnativka qaldı. Ukraina istihbaratınıñ malümatına köre, Rusiye boyeviklerini Minsk añlaşmalarında yasaq etilgen silânen temin etmege devam ete. Sebepsiz işke kelmeme içün ceza. Bugünden başlap Ukraina mebüsler içün sanktsiyalar qanun quvetini aldı. Sanktsiyalarnıñ birinci kününde Yuqarı Radada dört yüz yigirmi üç mebüsten tek üç yüz yedi qayd etildi. Eger halq mebüsi bir ay devamında toplaşuv zalında rey berüvniñ otuz faizinden ziyadesine ya da komiteti Toplaşuvlarnıñ yarısından ziyadesine maqbul sebepsiz kelmese, bu ay içinde mecburiyetlerniñ yerine ketirilmesinen bağlı masrafları tazmin etilmeycek. Buña ait buyruqnı İş tedbiri komitetiniñ qararına esaslanıp Yuqarı Rada Ukraina Yuqarı Radası reisi çıqaracaq.
Bugünne ise biraz kerçek raqamnı kördik, endiden soñ sebepsiz kelgenlerge qarşı körüşüv usulı olacaq, başqası içün rey bergenler cezalanacaq. Qaydiye tek dögme basuv vastasınen olacaq, böyle etip, birden mümkün añlamaq, kim keldi, kim ise yoq. Belesem, birinci adım olaraq bu pek yahşı. Da iç bir kimse bir şey añlamadı, eger dögnemi bassaq, sen avtomatik qayd etilesiñ, eger başqası içün bassañ, cöreme ödemek kereksiñ. Belesem, işke kelmegenlerge qarşı yahşı bir küreş usulı olacaq. Bir-eki kün keçsin, soñ körermiz ve er şeyni añlarmız.
Dekabrniñ onına qadar tevqifli qaldı. İşğal etilgen Qırımda Rusiye idaresi astındaki Aqmescit mahkemesi ukrain faali Oleg Prihodikonıñ tevqif etilmesine qarşı advokat bergen istinaf şikâyetini red etti. Mahkeme oturışuvı açıq tarzda keçti, Prihodko video bağ vastasınen iştirak etti. Oña qol tutmaq içün aqrabaları ve dostları keldi.
Advokatnıñ dilerine baqmadan iç bir şey deñişmedi. Babamız qabaatlı degil. Patlayıcı madde onıñ degil. Bu sistemağa endi rast kelgen edik, endi birinci kere de degil. Şunıñ içün adalet olacağını kimse beklemedi. Ukrain faali Oleg Prihodko işğal etilgen Qırımda oktâbrniñ onında Rusiye quvetçileri evine tintüv keçirgeninden soñ esassız yaqalanıldı. ve eki ayğa tevqif etildi. O, patlayıcı madde yapuvnen ve terror eylemine azarlıq körmesinen qabaatlanıldı. Prihodko öz qabaatını tanımay ve davanıñ siyasiy sebeplerni olğanını tüşüne. Kyiv yerine Kıyiv, ITV Büyük Britaniyanıñ müim televizion kanallarından biri endinen başlap Ukraina paytahtı adınıñ doğru yazılışılını qullanacaq. Bu aqta Büyük Britaniyadaki ukrain elçiligi haber ete. Keçenlerde Financial Times Britaniya gazetası ve The Economist aftalıq jurnalı Kyiv Not Kyiv teşebbüsine qol tuttı ve Ukraina paytahtı adınıñ doğru yazılışını qullanıp başladı. Eki biñ on sekiz senesi oktâbr ayında Ukraina Tışqı işler nazirligi Correct.ua canlı kampaniyanı başladı. Olar çetel kütleviy haber vastalarına ve şirketlerge şeerniñ doğru yazışılını Kyivge deñiştirmege ricanen muracaat etti. Bu vaqıt içinde bir çoq şirket ukrain paytahtınıñ adını doğru yazıp başladı, şu cümleden Luton, Qıbrıs, Kopengagen, Budapeşt, Gdansk, Vilnüs, Buharest, İstanbul, Toronto ava limanları ve digerleri. Rusiye ve Türkiye birlebirlikte Suriyede devrecilik etip başladı. Yolnıñ umumiy uzunlığı Türkiye-Suriye sıñırı boyu yüz on kilometr. Bu aqta oktâbrniñ yigirmi ekisinde körüşüvde Rusiye ve Türkiye prezidentleri kelişti. Añlaşmağa köre, kürt askerleri Ankara arbiy operatsiyasını toqtatsa, Türkiye sıñırı boyu otuz kilometrlik mıntaqasını terk etmek kerek edi. Operatsiya oktâbrniñ doquzında başladı. Onıñ Birleşken Milletler Teşkilâtı, Avropa Birligi ve Amerika Birleşken Devletleri takbih etti. İş taşlav toqtatıldı. İsrailniñ elçilik ve konsullıqları bütün dünyada öz işini kene yañarttı. Bu Yuqarı mahkemeniñ talabıdır, dep bildirdi Ukrainadaki İsrail elçiligi. Onıñ aytqanına köre, maliye ve tışqı işler nazirlikleri arasında çatışmanı al etmek içün yigirmi beş kün berile, Eger bir şey deñişmese, elçi daa bir iş taşlav olacağını bildire. Oktâbrniñ otuzında bütün dünyada İsrail diplomatik temsilciklileri öz işini toqtattı, sebep, İsrail Maliye nazirliginen emek davası oldı.
Maliye nazirligi diplomatlarğa işlerniñ becerilmesine kerek olğan paranı ayrı bermey, şunıñ içün başqa çaremiz yoq edi. Bu problema aqqında bütün dünyağa bildirmek kerek edi. Tam bu işni taşlav sebebi oldu. Bu narazlıq edi. Er demokratik memleketlerde adamlar öz, er demokratik memlekette adamlar öz memnüniyetsizligini bildirmek maqsadınen işini toqtata bile. Maliye nazirligi sebebinden yıllar devamında zarar köreris.
Budağa bu soñki haberler edi, daa da tafsilâtlıca malümatnen siz UATV saytımızda tanışa bilesiñiz. UATV ile oluñız, özüñizge muqayt oluñız, sağlıqnen qalıñız, körüşkence!